An der Mëtt vun der Mojave-Wüste mat engem riesen Dinosaurier, yay! Fir lies nach Ninjas. Sou a mir betree ei mir sinn an déi Stad herakomm, mir hunn eng gehollef a scho kréie mer e gratis Hotelzëmmer, ech fannen dat richteg gutt. Öffnen Tür zu nach Motel Room verschlossen Schlüssel verwendet. Ok, an dann ass dat eis eegent Reich. Wat ech mech froen ass, ass scho zimmlech cool, ne? Also ass schon immens. Och mat den neien Texturen gesäit dat Ganzt vill vill vill besser aus, gell? Wann ech ecker Zäit hunn, da lueden ech mer se am an der héijer Qualitéit erof. Dat heescht, elo gesi se nach e bësse komesch aus, mee scho besser wéi virdrun. An da gesäit en nach besser aus. Wat hu mer hei? Sugarbomb, Dogmeat, eh dégueulasse. Wat setzt dann hei Dogmeat fir? Dee gell ass ëm Schachtel Zigaretten. Wat ech mech froen ass, déi Saachen wou ech heibannen loossen, bleiwen déi hei oder verschwannen déi? Well da kéint ech hei mol e puer Saachen aquartéieren. Ech sinn mer awer net ganz sécher, vun dohier loossen ech emol léiwer si fir den Ufank. Wendopmudu.

Bei 70 dann klenge Radoväer ass jut. Hm hm hm oh hm hm Dir hat och d'Toilette net misse botzen, dat wier jo guer net néideg gewiescht. Zigarette Bob Binn, do ginn ech mat Freed eran. Ka nee ganz éierlech elo mol gell, ganz éierlech elo mol, och wann verstrahlt ass, och wann net gesond ass, mee fir e Mënsch dee wou heibannen dra wunnt, Fir e Mënsch dee wou hei wunnt kéint een sech awer wierklech d'Méi maache fir de la Du fënns jo am Spill honnertdausende Ab Abraxo-Putzmittel, Schäissdrecksdénger do, ne? Da kéint ee sech wéinstens jo d'Méi maachen et e bësse propper ze maachen, och falls du et net kanns benotzen, dass et einfach nëmme propper ausgesäit. Ech weess net, et ass jo awer mëttlerweil alles hei, du brauchs en Radio, e Bett, d'Bett gesäit och lo net es, okay et gesäit net immens aus, mee dat, déi Bedding dat ass einfach nëmmen, dat ass. Dat brëcht alles gell. So Hauptsache e Fernseh steet hei. E Fernseh Et gëtt kee Fernseh méi. Wouer steet e Fernseh hei? Hallo Hu sech den an de Kapp ge. Nee ech war de Geck. So ausrasten dinn ech elo hei och net. Wat hu mer dann hei nach? Rout Motel Home däerf ech net eran. Hei ass e wäisses. Mee ech ginn emol ronderëm e bëssen luussen, wat d'Leit esou soen.

Es ist schon lange her. Heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir.
Et geet och gëtt op déi Fro an. Passen Sie da draussen auf Ihr Heck auf. Ech hunn iergendwéi esou, also meng Vermutung ass déi, dat ass jo am Fong, Fallout 3 läit jo esou vill Joer zréck, et si jo 20 Joer méi fréi oder méi spéit, wien ass dat?

Ok.
Op jidde Fall hunn ech d'Gefill, also Fallout spillt jo 20 Joer virun deem heiten, a Fallout war d'Enklave nach do, a souwäit ech weess war am Fallout 2, huet och e puer Joer virum Fallout 3 gespillt, an do war d'Enklave nach immens täteg am Westen, dat heescht Kalifornien an de ganze Pipapo, ne? An wann hatt lo seet, hatt ass net fir d'ANK geflunn, fir wee sollt soss geflu sinn? A firwat et fir menger Meenung no ass et doten eng Ex-Enclavin. Ech hoffen net, dass déi béis si. Op jidde Fall solle mer mat him mol schwätzen an dat maache mer elo mol. Was geht, Alter? Ey yo, was geht, Alter? Hey Mann, hast schon das krasse. Ah, deng Mëlltonn. Äh, wer sind sie?

Brauche auch etwas. Okay, dat do ass jo wuel dat Tippel. Dat do ass dat tippelcht, typescht Handelsgut hei am, am Wasteland. Gefale géint Gefalen, Info géint Info oder Info géint Gefalen. Dat ass awer oft esou, gell? Do ka ee sech zwar normalerweis och alles mat Kronkorken akafen, mee net alles.
Novec ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben.

Hm.
Interessiert mech och ganz ehrlich am Moment net. Yep. Da, op jeden Fall vun hei eng Base Vue ge. Wat hannen? Wat dat do? A wat dat do? A wat han? Wow, wës du fir riese Véi? Ah, do schenkt den Helios One ze si, wo die Fra vu do gesot huet, Kraftwerk. Jessie Solarkraftwerk. Boulevard de Strip gesinn ech och net vun hei gell ah dach do han of Reck awer ganz lo hannen oh leck oh leck sou mer dann ja mir kënnen net mat him schwätze vun do hir mal mal einfach rof äh, ah hien net ja stoen yes we have T-Rexes if Zäwel Dir onbedéngt lass gi gell. Hey, Sie sind wieder da! Das nenne ich Kundenbindung!
Io, nee. So, lo dat sichen mer awer nach de Rescht vun den Haiser, vläch fanne mer jo nach e Vendlore-Modul. West Coast Bungalow. Hoo, hei ass et awer verdammt däischter. Mol du mol. Schéngt eppes wéi en Dino-Fetisch ze hunn. Fannen ech e bësse verdächteg.

Fir eng Fal platzéiert oder wat? Hei steet awer och soss näischt. Keng Minn, keen näischt. Béier am Frigidaire, kee Mënsch doheem. Wat ass dat elo, eng Minn oder wat? Ok, ech peilen iergendwéi guer keng am Moment. Hei schéngt en immensen Dino. Weem säin Haus ass dat hei? Woufir de Däiwel war do e Stolperdraht? En plus e Laserstolperdraht. Mega lusch. Op jidde Fall maache mir ons rëm weg. Briscoe, dat ass dach dee komesche Verkeefer do uewen. Wat hu mer dann hei? Ech ka mer fir d'Recken ni kucken, wiem säin Haus et ass, gell? Uff, huet es. Du gesäis zwar fett ausgerüst aus.

Ah, mir reesen net direkt hin. Ech wëll an sich nach e Auge an dësem Beräich wëll ech Auge d'Häuser nach do sichen. Do kommt man net eran, dat fannen ech e bëssen doof, gell? Ech wëll awer do gär ran. Ech gutt ewéi eng Waff, dat ass eng Dier. Idiot. So, fänken mer ënnen mol un hei. Wat hu mer hei? Bones Room, okay, dat ass rout, da gehe mer dann net eran. Motel Room, rout. Manny Vargas Room, cool.

Ah, da, okay. Ah, da brauche mer elo net, am Fong brauche mer da elo net an d'Web kommen, mee mir ginn awer eng Kéier dohinner. Vläicht net elo, ech gesinn dat nach. Dieser feine Pinkel Benny ist unruhig, seit wir seinem Boss das Paket geklaut haben. Seit wir seinem Boss das Pa, ah, okay.

McMurphy, dat wäert dann ee vun deene Kader sinn, déi wou mat him dobäi sinn, mat deem Benny do, mam, Gott am Himmel, Tom, konzentréier dech, mat deem Benny elo ënnerwee waren. Soss huet en awer näischt derlei, vläicht e kleng Sensormodul, nee, Sensormodul? Uh, 308 a Patrounen. Alles mathuelen, putain, ech muss mer Schong gläich iwwerlueden, gell, dat ass jo net méiglech! Ähm, lo wen war lo nach heim? Eg ganz séier luuss rum, kritt warm vum Wäschleen. Aus meint. Därf ich ran, du därf ich ran. Moje, wie si mir dann? Ah, bitte töten Sie mich nicht! Ich schwöre, ich werd. Moment, Sie arbeiten gar nicht für Mister Bishop, oder?

Laden, Ranger Station Charlie, sou do muss mer hin. D'Hall huet mer emol enker nei, sou. Ah, bitte töt. Nee, nee, nee. Tut mir leid, sie sehen genau wie ihr aus, wissen Sie, Sie sind auch so ein knallharter Ödländer. Ah, ech weess, merci.
Sind Sie nicht der Sänger aus New Reno? Ich glaube, ich hab Sie mal in einem der Clubs gesehen.

Sagen wir, ich habe ein kleines Lohnproblem gelöst. Außerdem hab ich's irgendwie mit seiner Tochter getrieben. So n bisschen. So n bisschen. Jo, ech war nëmme ganz liicht dran, ech hunn awer och direkt erausgezunn. Wow, Hut ab, dofir brauch mer ganz schéin Haier.

Dermit tun se mir echt einen Gefallen. Oh leck bass du en Idiot gell. Ja ja, also ech zum Chef gell klar seng seng Duechter Puppe gell do Stromleiter sou a mir ginn eis endlech eise Begleeder sichen ah endlech gëtt och héich Zäit komm lo lued. Komm lo, putain, ech hun esou kleng Herzinfarkt wann ech meng esou, oh nee lo bleift et hänken. Daten, Weltkarte, Prim war dat a lass. Oh ech hoffen et geet lo, ech hoffen ech hun lo alles wat ech brauch dofir. Dapdadidapdada. Dam di dam de dam. Also et hänkt wierklech wa et hei ganz duerchzéien, wa et ganz duerchzéien, da si mer richteg laang mat dem Let's Play amgaangen a mir ginn eise klenge Begleeder sichen. Oh gi mer eng kleng Dampe Muse Snash, oh, oh yeah, yeah!

Hey komm mat Idi, komm mat, mir gi lo spillen! Den ass esou cool, do kann ee soe wat ee wëll, mee hie hëlleft dech ze dréien. A vun do kënnt och den Numm, mee ah blo. Fuerders. Honor Student. Ah. Ech fannen dee sou cool. Sou, a mir gi rëm direkt zeréck op, nee net do, Weltkarte, mir gi rëm direkt zeréck op, ma do muss mer erëm als nächst hi, Boulder City, neutral. Mir kéinten awer och op d'Rap Contest Gelände goen. Ech weess nach net, ech weess nach net, hm. Nahkampfwaffe, den Wert 50 erreicht. Sou, mir si rem an Owag, an ech ging soen, mir wollt jo eventuell nach mam Boun, solle mer mam Boun schwätzen? Schwält dëse mol si fir den Ufank, nee. Ech mengen, Ah ech weess net. Peter solle mer do Richtung Boulder City goen oder Repcon Facility? Do oder do? Mir kéinte jo och bei déi nei Fabrick mol luusse goen. Dat kéint mer och eigentlech och maachen. Ech ginn solle gi mol dohinner. Also ech, mir kënnen jo och mol zréck bei d'Repcon Repcon Testgelänn goen. Sou, elo gi mer erëm eraus an d'Wasteland. Wéi vill Auer hu mer eigentlech? Mir si nach 23 Minutten fuer des. Ma kucke mer nach, wat dat heifir ass, wou déi Autoen esou gestapelt sinn. Dat ass hei Schrottplatz, oder wat?

Elektroschrott weg, Fernglas am Brennstoff gin géif dat klammer Peter wéi oft hu mer déi Saachen elo schon duerchgelies hehehehe Lederrüstung verstärkt Ech mengen mir halen déi déck Panzerung a verkafen deen dote Scheiss sou wann ech géif Medics, Med-Kits.

Sëllener Granatenwerfer, den halen mer zwar. Voice Modulator Implant, ech mengen fir elo den Ufank verkafe mer en einfach, well bis dass mir do iergendee fonnt hunn, vergeet nach Tonnen Zäit. Sou, a wat hues du Schéines? Plasmagewehr, ah, hatt huet Mods fir d'Waffen. Voice Mod, ah, dat hunn ech grad verkaf, okay. Wow, wat? Mir keeft et fir 600 Euro, du verkeefs fir 1300, bist de geck?

Ok anscheinend schéngt eisen iPod hei, wéi déi meescht wëssen, oder déi déi vu Fallout gespillt hu schonn 3 oder 2 oder eent wëssen, dass déi déi iPods hei déi sinn am Fong och schonn am Fallout 3 sinn déi vun der Enklave genotzt gi fir hir Propaganda am Fong ze verbreeden am Wasteland. An dat do schéngt dann en neie Modell ze sinn dee wou vun hinnen entwéckelt gouf an dee schéngt och e puer Dateie gespäichert ze hunn. Ech weess awer net genau wat domatter op sech huet. Mee ech mengen do wäert mer vläicht nach e bësse méi eriwwer gewuer ginn. Vläicht souguer schonn, wou? Vläicht an der nächster Folg. Ech gi soen, roueg dohannen, Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier, ciao!